Jiena Joseph Casapinta u din hija l-karozza tiegħi MGB tal-1977 u ħarġet fi Frar ta' dik is-sena. Jiena dejjem ħdimt fl-informatika ili tul dawn l-aħħar 35 sena. Għandi l-passjoni lejn l-arti, inpitter xenarju Malti, tul iż-żmien ukoll n-namra għall-karozzi tefgħetni wkoll sabiex inpitter karozzi klassiċi. L-MG minn dejjem kienet karozza favorita tiegħi. Minn mindu kont żgħir anka waqt li kont għadni l-iskola kont eh, nara kif xi darba jew oħra ikolli xi possibilità biex jew nirkeb ġo xi waħda jew inkella eventwalment inkun nista' nixtri waħda. Kelli dak il-18-20 sena fejn kontrajt MGB GT ħamra għand eh, dealer ġo Birkirkara Bdejt hemmhekk in-namur tiegħi iktar u iktar lejn l-MGB peress li dħalt biex nara u kont iddeċidejt eh, biex nixtriha wkoll. Ma kelli xkun li nixtri din il-karozza iżda tul iż-żmien l-MG baqgħet il-karozza favorita tiegħi. Mela sena ilu eżatt irnexxieli nsib din il-karozza, kont qiegħed fuq it-telefon ma' neputi tiegħi Chris u qalli isma' qalli hemm din il-karozza qalli qiegħda ħarqormi qalli għalfejn ma tmurx tara. Mort sibtha ġo garaxx mgħottija, mixħuta ejja ngħidu miskina, ġewwa nett ġo dal-garaxx meta kxiftha għall-ewwel speċi ta' peress li ma kinitx Chrome Bumper, ma kontx deċiż li kienet qiegħda togħġobni. Iżda iktar ma bdejt nersaq lejha u iktar ma bdejt nara l-kundizzjoni tagħha, sibt li bdiet togħġobni immens. U b'hekk spiċċajt li xtrajt din l-MGB. Wara jumejn tlieta kienet għandi. Din partikolarment eh, oġbitni peress li għandha storja wara, eh, u l-istorja spiċċajt insir naf biha wara li xtrajta. Oriġinarjament din kienet inġibdet minn mill-Ingilterra, ġiet hawn Malta, waslet hawn Malta minn persuna li kien qiegħed eh, jistudja l-Ingilterra u ddeċieda li jagħmlilha full restoration. Wara li jagħmlula din restoration, din kienet parti minn kollezzjoni privata ta', ta karozzi u spiċċat għand mechanic li huwa wkoll kollezzjonista ta' classic cars. Semmejta Lizzie għar-Reġina ngħidu hekk, peress li hija karozza magħmula l-Ingilterra, u l-MG għandha dik il-ħaġa partikolari, kull kollezzjonista tal-classic cars għandhom xi forma ta' MG, jekk hijiex MG GT jew Roadster jew xi Magnet, kull fejn tkun MG kulħadd iħares lejha. Anke nies ta' ċertu soċjetà kienu jużaw din it-tip ta' karozza. Fil-fatt, anke James Bond kien uża MG f'ġiex films li nħadmu. Wieħed minnhom ukoll li kien iffilmjat hawn Malta. Dan il-mudell partikolari huwa pjuttost sportiv allavolja mhix xi karozza Mhix fals, mhix, m'għandhiex xi speed enormi. Kulħadd jaħseb li allavolja hija sports car, mhijiex xi karozza li ttellagħlek veloċità enormi fit-toroq. Bejn l-74 u l-75 l-MG kienu qalbu minn chrome għal rubber bumper. Fil-fatt isejħulu rubber bumper iżda mhuwiex rubber. kienet ittieħdet id-deċiżjoni mill-MG sabiex jibdew jesportaw karozzi lejn l-Amerika. U li ġara eh, l-Amerika kellha regolazzjonijiet ta' safety fit-toroq tagħha, għalhekk bekk kellhom jollu ir-right high tagħhom u jżidulhom il-rubber bumpers sabiex jagħmluhom iktar ehm, safe, ngħidu hekk. Hemm min jgħid li tilfet ċertu characteristics fuq id-design, fuq l-oriġinalità tagħha, fuq anke road holding. Biss, xorta waħda, biż-żmien din, kif qegħdin taraw, tiġbed l-għajn. Kull m'għandha din l-MG huwa oriġinali, għal ftit kożmetiċi, ħa ngħidu hekk, li żidtilha jiena personali, bħal stone guards fuq il-headlamps, Imma l-qpija kollox huwa skont il-specifications ta' kif MG tal-annu 77 għandha tkun. Wara li rnexxieli tul dawn l-aħħar 35 sena kif jgħidu, a dream is never too late, irnexxieli nakkwista din l-MG u ġietni l-idea li noħolqu dan il-klabb purament iddedikat għall-MG. Konna erbgħet ħbieb, sibt ħafna għajnuna u ddeċidejna li mhux kemm naqbdu u ngħidu isma' se jkollna klabb li niltaqgħu kull nhar ta' Ħadd jew whenever we feel like iżda ridna mmorru For the Fall setup, jiena stess bnejt il-websajt tagħna u bdejt nikkomunika man-nies dawk li kienu interessati fuq din l-għamura ngħidu hekk għall-MGs. Minn hemm, f'April tas-sena l-oħra, illanċjajna Eh, L-MG Car Club kellna eh, il-fuq minn 50 karozza u konna sorpriżi li il-marketing tagħna beda jaħdem. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna l-fuq minn 40 membru fil-klab, eh, nintaqgħu kull weekend għal għajdu hekk tellajna kumitat u minn hemm beda x-xogħol li wieħed għandu jagħmel. L-ewwel ħaġa li xtaqt nagħmel huwa li naffilja l-klab tagħna mal-klabb oriġinali MG Car Club UK 1930, dan huwa l-unika klabb oriġinali li nfetaħ minn Abington ġo l-Ingilterra, stidinniehom biex jiġu Malta. Ġiet Vivienne li hija l-European Marketing Manager tal-MG Car Club u ġie ukoll Peter Cook li huwa l-International Director tal-MG Car Club UK. Konnessjoni li għandna wkoll mal-Indina Grand Prix, dawn ħadu sehem bħala Concours d'Elegance Judges. Ħadna wkoll l-okkażjoni sabiex mhux noħolqu offshoot tal-klabb iżda jkollna tim, racing team, nafu li kellna ġiex membri li itellqu b'GTs fejn dawn ukoll taħt il-kappa tal-MGK Club Malta tellajna tim hemmhekk, morna tajjeb ħafna għax ħadna wkoll pożizzjonijiet tajbin. Mingħajr ma ridna, speċi ta' qawwejna l-pożizzjoni tagħna, n-nies saru jafu iktar bl-MG Car Club Malta, in-nies intaqgħu mal-VIPs tagħna, in-nies bdew itkellmuna fuq modelli differenti, apparti li wkoll kien hemm international drivers fl-Imdina Grand Prix li wkoll użaw l-istess tip ta' karozzi li kienu l-MGs. Lura l-karozza tiegħi din is-sena ddeċidejt li nipprova nippjana ċertu modifikazzjonijiet iżda xorta waħda jibqgħu within, ejja ngħidu hekk, the standard specifications tal-MG. Waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel hija li nżidilha Hardtop. Jien fis-sajf nirrekomanda li dejjem il-softtop ħa ngħidu hekk għandu jinqala' totalment. Hemm raġuni waħda partikolari, minħabba l-fatt li kif wieħed jagħlaq is-saqaf jikkrepa l-plastik, ejja ngħidu l-ħġieġa ta' wara li huma magħmula mill-plastik, u din meta tingħalaq biż-żmien taf tinqasam. Allura li nagħmel jiena Dejjem inżommhom miftuħin u xi drabi wkoll intihom ċertu cream sabiex is-saqaf jibqa' moist u ma jinqasamx. Having said that, għal fine tax-xitwa, xtaqt li narma b'mod iktar inklinata għax-xitwa, fejn ovvjament is-saqaf, the hardtop, se jtini iktar protezzjoni li kontra ngħidu hekk l-elementi, probabilment ukoll jinbidlu t-tip ta' tajers li qed nuża bħalissa u anke t-tip ta' rims. Fis-sajf nippreferi nuża Rostyles b'dawn it-tip ta' tajers li għandi bħalissa. Fix-xitwa nuża Minilites li jixirqu iktar ma' Hartog. Tul din is-sena għamilt kuntatt ma' sħabi antiki għan ngħidu hekk li dejjem kienu jgħidu li għalfejn ma ddaħħalx MG u wara li daħħalt l-MG jerġajna bdejn intaw u ovvjament għamilna ħbib ġodda. Allora kulħadd jibda ukoll jiġi bċertu edijat. U stejjer, u l-istejjer ma jifqux. Wieħed mill-membri tagħna li huwa cancer survivor, biex ngħidilkom għandu l fuq minn 70 sena, ma jaqta' qalbu minn xejn. Qiegħed jippjana eh, mawra ngħidu hekk fejn dana se jitlaq minn Malta bl-MG tiegħu, propjament se jitlaq minn Għawdex, jinżel Malta u jsuq lejn l-Ingilterra. Dan sejjer eh, Fl-ikbar MG Car Show, l-MG Live, wieħed jista' jara ħemel ta' MGs hemmhekk, differenti minn kull tip ta' MG. Qegħdin ukoll nippjanaw din il-mawra fejn hu jkun jista' jagħti sehmu b'mod filantropiku wkoll u jżid Awareness, ngħidu hekk, fuq il-kanċer. There is never a dull moment kull min għandu karozza antika, kull min għandu din l-amra għal karozzi, xi mod jew ieħor ser jiffaċċja xi forma ta' challenge, xi forma ta' problema li tinqala kemm waqt li qed iddur mal-karozza, kemm waqt li qed issuq, You know, dawn il-karozzi għandhom ħafna żmien, ngħidu hekk, din partikolarment għandha 43 sena. Biss waħda mill-iktar affarijiet li ksibt tul dawn l-aħħar eh, xhur għax tiskantaw li dan din l-istorja kollha ġrat f'temp Ta' ftit xhur fejn jiena ħriġt il-karozza, intqajt ma' sħabi, bnejna klabb, affiljajnieh ma' klabb fl-Ingilterra u l-avvenimenti, iżda waħda mill-iktar affarijiet importanti hija l-pjaċir li wieħed jieħu meta jkollu karozza bħal din. Iġġegħlek tintaqa' ma' nies, tisma' stejjer. Illum jien għandi 54 sena. Allura m'iniex xi teenager li niġri b'ċertu karozzi, iżda peress li dejjem kelli din l-għamra għall-karozzi, ħassejt li fl-aħħar tal-istorja kellha verament tkun din il-karozza. Apparti l-fatt li kkombinajtha mal-arti tiegħi. L-arti tiegħi fejn jiena Inpitter l-MGs u ovvjament karozzi oħrajn. Maż-żmien kont iktar nirrabja ngħidu hekk meta kienet tidħolli xi biċċa xogħol bħala MG u ngħid imma kif jiena m'għandix MG u rrid inpitter għal ħaddieħor. Kif jgħidu l-iskarpan, biż-żarbun imqatta' jkun, jien għadni ma pittirtx il-karozza tiegħi, eventwalment.